Mae y lle yn hoff o herio. Ah, please. A'r her nesaf i Stiwdant Cymru ydy i gynnal noson allan i hunan i dri myfyriwr diarth, efo dim mwy na campyn ti wario. Rwyf fi'n credu bod problem. Awkward.
Ac mae pethau'n saff o fynd yn waith. Ein pedwar gini pig ni fydd Alaw Gwyn o Aberystwyth, Rhiannon O'Mara o Fangor, Rhun Penri o Gaerfyrddin a Dewi Prys o Gaerdydd. Er mwyn i ni gael gweld myfyrwyr pa brifysgol sy'n cael y seshis gorau. Felly, pwy di'n cystadleuadd ni tro 'ma? Rhiannon dwi a dwi'n cynrychioli Bangor. Dwi'n dod ymlaen efo pobl sy fel fi yn swnllyd ac yn wirion ac yn hapus. Dwi'n chwarae hoci i Prifysgol Bangor. Dwi'n gallu bod yn eitha cystadleuol. I ddweud y gwir, rhan fwya'r amser dwi ddim yn berson cystadleuol iawn. Dwi'n gobeithio peintio llun o Bangor fel lle hwyl, lle Cymreigaidd a lle gwyllt. Talent fi? Yym... Dim un. Wel, dydy o'n sicr ddim yn neud cyfweliadau nagdi? Fel pob wsnos arall, fydd Rhiannon yn cael ei marcio am y noson allan mae'n ei drefnu, y trefniadau aros efo'i yn JMJ, a sut fydd hi'n delio efo pennau mawr y tri bora wedyn, a 90 o farciau posib. Saith o'r gloch ar nos Wener a dim ond dau o'r tri gwestai sydd wedi cyrraedd Bangor. Ti'n gwybod lle mae Dewi ar y bws ŵan? O ie.
Bechod.
Ffwc, o'n i'n cwyno bod fi'n gorfod mynd ar y gyfarddeb a mynd ar yr Hogg yn rhydd. Ie.
Ond y cwestiwn mawr, be mae Rhiannon wedi baratoi at heno? Boi sy'n byw uwch ben fi de. Spesh i Elsie fod 'di tap dancing 'de. A dwi'n clywed weithia' fatha dau o'r gloch bore fatha yn tap dansio fyny fan 'na. Ie. Ma' A i fi mynd i neud jazz dancing efo ni neu ballroom dancing. Oh my God! Iawn rei- O!
Amser am wersi felly. Ond fel ma' rhai yn y gwbod dydi dawnsio heb feddwi ddim yn hawdd.
O ma' Dewi'n deud fod o'n rhyl ŵan, trên fod yn cyrraedd Bangor am ryw eight forty five os does dim frigyn delay arall. Ia wir!
Dyma Rhys, ffrind Rhiannon. Ein Brendan Cole ni am heno! Y step cyntaf yw step ball change, stepo 'mlaen ar y troi de, felly mynd de, chwith, de, a wedyn chwith, de, chwith, felly fydd yn step ball change. Ie, fel ceffyl basically, step ball change, step ball change. Yr ail un yw yym open ball change. Ma' hwn yn debyg i'r step ball change ond ti'n neud e i ochor. Felly i fynd i'r dde ti'n myn' chwith de chwith a wedyn de chwith de. Wel gennych chi'n watsio rhywun yn neud e. Hynna dwi'n neud. Reit ma' hwn yn itha anodd. Jazz turn. Ti'n myn' nôl ar y chwith nôl ar y de a wedyn i flan o flan ar y chwith felly yy chwith de chwith a troi a wedyn stepo lawr. Hwnna yw like nhw yw'r basics go iawn i ddawnsio jazz anyway. Felly, sut mae Rhun yn teimlo am y Jazz Dancing ar noson ola y criw? Bach o slow start,
bach o understatement. Yym o'n i fel dawnsio which o'n i ddim rhy keen arno be bynnag. Nesh i gallu ffigro allan yr ail step ne efo'r naid cyn fo yym o na mae'n iawn o'n i fel yn hocin diolch chwara teg. Pobl yn gweud bo fi

Digon o ddiod a digon o fwyd. Awn ni lawr i Glob.
Tafarn enwog y Glob amdani felly! Tafarn stiwdants go iawn! Ers i ni fynd allan, mae o wedi bod yn well. Yr argraff cyntaf fi 'di cael o Pubs Bangor yw, yn gyntaf bod nhw'n rili, rili bach. Mae'r yym circumstances tipyn bach yn anodd, mae Dewi rili 'di blino, dwi 'di brifo a mae Rhun yn flin oherwydd mae 'di methu methu bol 'Dolig fo mwyn dod yma, ond gobeithio allai wneud o werthod. Wel gawn ni weld am hynna! Da ni'n arfer jyst dod yma ac wneud siorts achos maen nhw mond yn maen nhw mond yn punt am vodka shots. Ie, da i dringo.
Ond mae pethau pwysicach na shots yn mynd â bryd rhun. Pan mae yna lookalike o rywun enwog wrth y bar, mae'n rhaid cael ei lun o. No chase!

Mae'n mynd yn well na o'n i'n disgwyl 'de. Dwi'm yn gwybod os 'na lwc 'di o 'di bod achos mae yn nos Wener a mae 'na lot o bands byw yn chwarae yn bob pyb 'dan ni 'di bod fewn. Mae'r nos yn mynd yn iawn ond mae'n eitha hwyr a dwi ddim rili wedi mynd eto fel fi dal yn eitha sour. Fi'n credu bod Rhiannon wedi rhoi mwy o ymdrech na be nes i roi fewn. Ond fi credu bod lot o bethe wedi mynd yn erbyn hi heno. Dwi'n meddwl bod pawb 'di mwynhau, dwi 'di mwynhau a ma' pawb 'di mynd yn grêt so. Ond dydi Alaw yn cytuno. Ie ma'r ymdrech yn well na'r noson allan ond dwi'm yn un am cocsio bo' fi'n Groeg a ballu, it's not my kind of thing 'de? Dwi'm yn meddwl bod 'na lot o budget ar ôl 'wan, wedi prynu ticedi i'r noson yma yn y Academi. Dwi'n ama ella fod y budget 'di gorffen erbyn hwn. Yndi, mae'r can punt wedi ei wario. Mae'r criw yn gorffen y noson yn yr Academi, ond amser sgorio gyntaf. Fi'n credu gallen ni wedi cael amser gwell ar falle gwahanol noson, so wna i roi marc o Binc. Fi am mynd i roi chwech a hanner mas o ddeg. Dwi'n meddwl mae rhoi chwech heno. Y noson olau'r criw efo'i gilydd drosodd felly, ond mae'r pedwar yn siŵr o gadw mewn cysylltiad, tydi? A fi'm yn gweld ni'n bod yn ffrindie gore, as in dim bo fi ddim yn hoffi nhw, jyst, ti'o'.

Yn gynharach ar y rhaglen, roedd calypso ar weddill bob un o'r criw wrth i nhw fwynhau Mardi Gras ym Mangor Uchaf. Y bore wedyn yn JMJ, a mae'n amser i Rhiannon ddeffro i'n slymfyfyrwyr ni. Yoo, wakey wakey! Bore da!
Eiliadau wedyn, a mae camera lle wedi dechrau stumio. Sut mae penglinia'n
Yym, mae'n iawn. Di o'm yn brifo, mae'n jyst bach yn stiff. Do'dd y dawnsio ddim rili'n wbath sy'n adlewyrchu dy agor, o'dd o jyst bach o hwyl i fod. Swn i 'di newid rwbath, swn i 'di newid y ffaith bo' fi heb brifo coesau rili. Dwi'n meddwl bo' lle i chdi mwynhau'r noson. Dwi'm yn gwbo, dwi'm 'di rili gofyn ond Dwi'n meddwl bod nhw wedi. Mae fe'n eitha
annoying bod ni ar ôl teithio yy chwech awr be' bynnag nathon ni i ddod lan 'ma bod yy Bangor ddim yn dda iawn. Hey were you saying about Bangor lad? Hey! Diwrnod braf.
Da iawn.
Noson o gwsg yn ok odd yy nes i golli rock paper scissors so o'n i'n tops and tails ar y gwely wedyn gyda Rhiannon yym lwcus dyw 'i ddim yn cico. Yym so nes i ddim copo un yn y nos. On yy na odd e'n odd e'n ok. Noson iawn o gwsg. O'n i'n ga'l breuddwyd neis fan 'na. Ww, hunlla swn i'n galw trotar afiach fel 'na'n dy wallt di, Lee.
Wrth feddwl pa mor shit ma'r gig es i, a bo fi 'di rhoi gwely yr un gyda duvet a pillow i nhw a bo fi 'di ga'l... Paid a deud clwydda!
...jyst matras
Tipyn bag a gofio sut i wneud y crys fi fel pillow. Rhes dau melyn ar un fi ond nes i droi drosodd. Students mattress ti o de? Pawb di piso arno fo. O'm yn siŵr ddo. Hapus i orwedd mewn piso dyn diarth. Naci, joscyn go iawn dydi? Funny enough odd yy Rhiannon a fi nethon o'n i ar ddy' hun yng nghanol nos so dethon ni fyn 'yn i ga'l diod a th- gethon ni nôl i'r stafell a waw odd 'na ddrewdod mewn 'na. Pŵ! Amser am y marcia! Bydden i'n siŵr o fod yn rhoi saith mas o ddeg i.

Ia, stroll bach dwy filltir cŵl o Fangor Ucha yng Ngwynedd i Ynys Môn i gael clirio'r pennau a gwerthfawrogi'r golygfeydd anhygoel. Sbia nôl 'lly de. Mae hi'n eitha posh. Ti rili yn dod o flaen fi 'to. Yym.

ddim fatha nath rhun neud i ni ffycin rhedeg a ballu so odd o'n neis jyst ca'l cer ar liwt yn hun. Fi wedi penderfynu myn am rwbeth heblaw y brecwast heddi. Y brecwast llawn arferol. Rydw i'n dod o Gaerdydd so fi yy wedi ordro eggs benedict heddi. So T'mod ma' nw di roi fatha chives arno fo. Gobeithio.
Felly, dau frecwast llawn, un bychan bob dim ac un eggs benedict.

Does dim t'mo' o's dim gymaint o ymdrech a cered dros bont a dod â ni fama nesh i ofyn i Rhiannon os odd 'i odd hi 'di bod yma o blaen a hi 'di deud na so ma' hwnna bach o gamble yndi? Odd hwn yn rywle odd hi ddim 'di bod o'r bla'n yym felly bach o scout a sai'n siŵr os newn nw ddo' nôl am frecwast rywbryd.
Ie, yeah, fi'n credu bod fi jyst i blino heno, uh, bore yma. Yeah, fi jyst... One of those days, fi'n credu, jyst fi'n gwybod bod fi'n gofod teithio yn ôl i gyfyrddau yno. Not up for it, really. Am yr ymdrech, fi'n mynd i roi saith mas o ddeg i fi. Sgwn i be fydda ddau arall yn rhoi di fi bore yma. Pedwar.
Mm, pedwar. Felly, mae'n amser i bawb gael gwybod pa ddinas wnaeth orau a pwy sy'n ennill y pecyn stiwdant, sy'n cynnwys cwrw, parasetamols, pod noodles, condoms a llwyth o bethau cachlyd. Surprise, Dewi! Oh my gosh!
Mae'n rhaid, Dewi. Oh my gosh! Teimlad mwy o surprise na balch, o'n i weithiau'n anghofio taw fel rhyw fath o gystadleuaeth oedd hwn mewn, mewn modd, achos o'n i Ni ni wedi dod yn ffrindie nawr y pedwar o ni so odd e jyst yn timlo bo' ni mas ar nosweth mas arall. Fi wedi bod yn haeddu fe. Ie. Ond fel fi'n meddwl.
Steffan sy'n haeddu ennill. Chware teg. Ar diwedd y dydd odd Caerdydd wastad yn myn' i ennill o' jyst Caerdydd yy fel dinas. Caerdydd. Odd trefn 'dy fi o'n i o'n i'n gwbod yym beth o'n i myn' i neud. O ia coci ŵan ar ôl ennill dwyt? Be am y wobr? Mae'r amrywiaeth yn mynd o bulb which fi actually angen yn y tŷ sy'n incredibly handy um, os fi'n cael disaster rhywbryd mae pregnancy tests da fi uh, sy'n wastad yn handy gael rhwng y tŷ. Ti defn sy'n heiddi fod ola. O, defn. Oed, oed, oed.
Am just am ddechrau efo sos. Just achos bod fi'n... Ie, Mae'n teimlo bod Nadolig wedi dechrau nawr hefyd, so mae Sean Corn wedi cyrraedd yn barod.